Eh, dak iż-żmien kien Dr. Bernard li kien għadu kemm laħaq bħala bħala kap tad-Dipartiment tal-Malti. Kienet qed tinkwetaħ eh, is-sitwazzjoni li l-għaqda tal-Malti ma kienitx tiffunzjona. Kienet ilha minn għalija wifqa għal xi erba' snin. Kien qalli illi jixtieq jagħmel kumitat ad interim biex jarġa' jistartja u jagħti l-ħajja eh, l-għaqda. Kont għatlu illi mħabbat ħafna kont għaddej bil-masters dak iż-żmien. Għalli lele, għalli għalli nkunu kumitat eh, tajjeb, għalli kemm nistartja għawa, għalli għalli tarġa tiħu l-ħajja kif kien xtaqar u Zalbriffa u Ġuże Bonnici.

Stephen Bezzina, ma nafx xi ninsa lil xi ħadd ieħor. Bdejna mbagħad eh, intqajna l-ewwel darba u ovvjament rrid jinħatar xi ħadd president. Eh, u donnu ħadd marida din eh, ta' president u niddiskutu fl-ewwel laqa u fl-aħħar spiċċajt illi aċċettajt ħanajtek illi nkun il-president tal-għaqda war erba' snin wiefa. Ovvjament, eh, l-għaqda kont smajt bija, biss mbagħad kelli nagħmel daqsxejn ta' riċerka ħanara x'kienu l-motivi ewlenin eh, tal-għaqda tal-Malti Università. Nista' ngħid illi sibt kooperazzjoni kbira minn dak il-kumitat U tlaqna bil-ħidma. Jiena magħmul li fejn inkun jekk ħan idħol għal oġġett jew nidħol għal ħsew jew ma nagħmel xejn noqgħod passiv. Kif għad sib tajnuna kbira mill-kumitat u imbarkajna bosta bosta proġetti. L-ewwel anki illi nduru dawra ma' min kien membru, jekk se jibqa' membru, nruħ li aħna għadna neżistu u nkabbru nkabbru n-nies li jitlu membri. Dika nista' naħseb illi hemmhekk eh, għamilna suċċess għaliex bdejna bdejna nżidu. Punt ieħor illi illi għamilna kienet illi bdejna nieħdu sem fil-Freshers Week. Eh, Il-Freshers Week li tagħmel l-Università. Hemmhekk bdejna nħajru lill-istudenti, bdejna nuru illi aħna eh, qegħdin hawnhekk, illi aħna neżistu u kelma ġib il-oħra eh, bdejna nippruvaw nkunu blajnuna ta' ta' zazax palma kienet li jen u blajnuna minn barra ta' ta' ki ta' zoppardi li ma kienx fil-komitat imma kien jajna ħafna. Allura meta inti Kanna etajiet differenti, kien hemm min hu ikbar minni, imma kien hemm min hu iżgħar minni. Għandek dik l-enerġija taż-żaża, bdejna nippruvaw inkunu innovattivi għal dak iż-żmien. Jidilli li kien fl-2012. Bdejna nipparteċipaw fil-Freshers Week, bdiet tikber in-nies bdew jipparteċipaw u bdew jitlu membri. Għadna issa xi jmiss. Eh, għan ewlieni kien leħen il-Malti. Għamilta bħala main target, eh, target ewlenija illi il-leħen il-Malti jrid joħroġ. U tlaqna l-istess bis-sejħiet il-proċess għadu tista' tgħid kif bdejni aħna dak iż-żmien għadu l-istess illum jinħatar kumitat toħroġ is-sejħa u imbarkajna wkoll il-leħen il-Malti li kien ilu wieqa għal erba' snin u ma kienx qed joħroġ fuq bażi eh, regolari. Dorna wkoll kif nistgħu eh, nagħmlu affarijiet ġodda. Res li kelli ċerti ħbib ġejjin minn setturi oħra, bdejna norganizzaw u ndaħlu fondi il-Jum Ewropew tal-Lingwi, bis-saħħa ta' Brian Boħaġar, li kont kellimt miegħu u rejt ix-xewqa tiegħu, u beda jaddunna eh, ċertu fondi u aħna nkunu bħala għaqda tal-Malti Università norganizzaw eh, din l-attività jidilli li waħda minnhom kienet saret ġewwa eh, Tinja Point u l-ewwel waħda u l-oħra kienet saret ġewwa Bay Street. Imma ma konniex kuntenti b'hekk biss, ridna noħolqu iżjed affarijiet. Kellna proġetti li kienu, eżempju, metamorfosi. Proġett sabiħ ħafna li spiċċa ġie ppubblikat bl-għajnuna ta' Keith u ta' Lianne li ispirawna biex nagħmlu taħżiż. li jidhirli li għadu għaddej għadu għaddej sal-lum u kittiba li bdew fl-ewwel snin parteċipajt għadni niftakar li mill-ewwel darba li sar anki rqat magħhom għal parteċipanti meta konna minni eh, ġewwa Marsax Lok. illum għadu għadu għaddej u parteċipanti minn dak li kienu fil-bidu illum għandhom huma persuni li għandhom ħakma tajba tal-Malti u għandhom kitbiet verament interessanti. Ridna iżjed, ma waqafniex hemm. Biss biss nista' ngħid li l-fondi ta' dak iż-żmien għal fondi li tal-lajna li kienu fi proġetti minix ngħid li huma fondi fi fluss kostanti, huma fondi fi proġett minn 4,000 f'sena waħda biss tal-lajnihom għal 40,000 bħala bħala proġetti. Mbagħad bdejt nitkellem kien għadu kemm laħaq Mark Camilleri tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb li huwa ħabib kbir tiegħi Bdejna nitkellmu kif li hu jista' jgħin lill-għaqda u jien nista' ngħin lilu fl-organizzazzjoni tiegħu. U għamilna żewġ affarijiet li wkoll għadhom għaddejjin sal-ġurnata tal-lum. Waħda minnhom kienet li l-fira tal-ktib fuq il-kampus. Niftakar l-ewwel darba eh, meta għamilniha eh, torganizza tagħmel għax ovvjament kif tafu tajjeb dan tiddependi kollox mill-volontarjat. Mbagħad ehm, Spiċċajna wkoll li ħadna stand ġol-Fiera dak iż-żmien illum il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb biex nibdew nippromovu l-leħen il-Malti u xi kitbiet li jkollhom l-għaqda. Barra minn hekk għax aħna ma nifqux. Spiċċajna li tnedija tal-leħen il-Malti intuwa l-importanza tagħha fil-Festival Nazzjonali tal-Ktieb. Hemm ħafna għax mhux waħda hemm. Ovvjament imbagħad wara li spiċċa l-Kumitat ad interim meta kellna konkurrenza daqshekk qawwija saret l-elezzjoni rġajt eh, jiena ġejt maħtur bħala president, biss fortunatament ma stajċ inkompli s-sentejn eh, wara sena kelli nieqaf għax l-impenji fix-xogħol tiegħi żdiedu ħafna u kif fil-bidu Jien bniedem ta' commitment u jekk nidħol għal oġġett jew nagħmlu sew jew ma nagħmlu xew. Ma nagħmel xejn. Eh, ix-xogħol kien qed isejjaħ li fejn naħdem jiena biex ikolli karigi eh, iktar importanti u rrid niffoka iktar fuq il-ħidma tiegħi. Biss waħda mill-memorji kienet eh, meta spiċċajt, meta spiċċajt Jien dejjem newdem kont bil-plattini u plattini memorja u naħseb kienet eh, ħaġa unanima bejn il-komitat kienu tawni platt ta' tifkira, ma mhux biss kienu tawni wkoll hemm eh, album ta' tifkiriet illi illi għadu għal qalbi. Niftakar konna morna nieħdu r-ritratti ftit qabel meta lħaqna l-1500 like eh, fuq il-Facebook, nonfħu l-bżieża, niktbu 1500 like u ngħidu ritratti ġewwa Pintoworf. Daw kollha huma memorji sbieħ. Memorja sabiħa kienet aħna u narmaw il-loġistika għal għall-ewwel darba illi saret jum il-lingwi f'tinje, għax hemmhekk bdejt nara li jien għandi miegħi eh, studenti biss. U studenti mhumiex talit, jiena Kelli xorti li versatili, fis-sens li għandi snej, għandi snajja u għandi xifti tal-livell akademiku. Imma minn kien miħaj, meta għadni niftakar l-li jenna t-tela ġibli eh, eh, għajt l-missira kittik it-takki, it-takki, Ġabithomli filsa, għaltilha inti tafx differenza hemm bejn takka u filsa. U ma mbagħad joqogħdu l kwieti għax huma għadhom studenti żgħar niftakar il-Clifford illi qiegħed jipprova tajtu roll dak il-ħin kollox maġġel qiegħed jipprova jaqta biex f'daw it-takki issa kelli nagħmel xi ħaġa provizorju biex ma nibrox l-art. Allura sibt kartun minn dak il-ħin u taqgħad tajtu l-mus għadni niftakar għatlu daw titqattagħhom biċċa biċċa. Mort nagħmel xi biex tgħixu l-oħra u għadniet narah jilgħab bi għatlu isma' kellimtu kif naf jien. Għatlu hawnhekk mhux skola biss trid tiċċaqlaq daqsxejn u tagħmel dawk huma memorji ovvjament ma kellna l-ups and downs ukoll fil-kumitati imma eh, naħseb li kollox ma kollox kienu Kien żmien sabiħ ħafna, jien tallimt ħafna, miż-żgħażagħ dejjem għandek titgħallem, dejjem. Eh, tallimt ħafna, tallimt ukoll kif għandi nġib ruħi magħhom, tallimt ukoll nipprova nifhem eh, ir-rowl importanti ta' president faqda daqshekk prestiġġuż. Diffikultà ewlenija kienet in-nuqqas ta' finanzi. Inti għandek eh, tipprova tagħmel xi ħaġa, kif nafu kollox imiss mal-flus, il-public eh, il-relazzjonijiet pubbliċi kienu li kienu. Iktar u iktar meta ġol kampus eh, ġol KSU ma kenniex il-kamra. Llum għal-grazzja tal-la bil-xogħol inwettaq mill-laqda din ġiet irrekonoxxuta. u anki ittieħu wkoll il-premjijiet. Jien ma lħaqtniex ħadna l-premjijiet fi żmieni, imma s-sena ta' wara li spiċċajt kienu bdew jieħdu l-ewwel Kokka Awards. Imma kienu żminijiet daqsxejn diffiċli, ġieli saret laqa barra. Eh, ġieli saru laqat speċjalment tal-bord tal-Leħen il-Malti u anki tal-Kumitat ġewwa l-Università f'ġonna oħra għax ma kienx ikonna kamra fejn iltaw. Ġieli spiċċajna wkoll hemm biex nieħdu ċerti deċiżjonijiet li ovvjament ma jkunux jiffurmaw parti li mill-kumitat kollu jkun hemm eh, speċi ta' bord b'nies eh, minn barra minn barra il-kumitat Eh, nintaqaw ġo xi ħanut biex nippruvaw inwettqu il-viżjoni tagħna. Dawk naħseb li kienu l-iktar l-iktar diffikultajiet. Imma kollox ma kollox inħoss li kienu sentej verament pożittiv. Fimni kollha kburi bihom għax meta twellidhom inti ħanajtek mhux twellidhom inti ta' wellidhom il-kumitat taħt il-presidenza tiegħek. Jien naf il-fira tal-ktib fuq il-kampus ħlomna biha u għadha d-dejja meta tajt li il-Freshers Week ħlomna biha u għadha d-dejja meta ħlomna li mmorru il-Konsil Nazzjonali tal-Ktib, immorru fil-Fira tal-Ktib, ħlomna biha u għamilniha jum il-lingwi. Ma biss naħseb li l-iktar ħaġa li hija l-qalbi li arġajna startjajna leħen il-Malti ġo fih tilqa kidba minn kull tip, minn kull età. Konna u koll kena kritika, fl-ewel wieħed il ħriġna niftakar li kena kritika minn ċerti kittiba stabiliti li l-bord ma kienx għażel. Għażilna letteratura iktar miftuħa u iktar moderna eh, u ġejna wkoll kritikati li tnużaw ċerti kliem espliċitu fil-leħen il-Malti. Maħna ridna ninqataw minn ġol fosta li kon kien fil-passat u ridna nuru propjament għal xiex ġi waqqaf. Leħen il-Malti kien ġi waqqaf biex jagħti leħen lil kittiba li ma kellhomx leħen. Allura dak l-għan, dak l-għan ħallejnieh u iva nħossni kburi, jiddispjaċini li ma ċandi ċans nikteb kitba kreattiva biex nissottometti. Il-waħda li ssottomettejt kienet dehret jidilli ta' sentejn ilu eżatt. Eh, imma xtaqt nkun iżjed, eh, imma x-xogħol li għandi miħu xi ħallini spazju biex inkun eh, nikteb kitba kreattiva, imma naħseb iva li kelli nagħżel f'dawk is-sentej inqis li l-istartjajna leħen il-Malti huwa xi ħaġa eh, tajba ħafna. Tadna ħafna u mm, jiena kont eh, f'kumitati tista' tajt kien kumitat trade unionistiku għaliex jiena kont eh, president tal-assoċjazzjoni tal-Protezzjoni Ċivili għal 14-il sena sħaħ. Mbagħad għamilt sentejn President tal-Aqda tal-Malti, orrajt, it-tnejn ta' eh, President, it-tnejn it-tnejn inti hija tmexxi viżjoni. Biss huma kompletament differenti. Wieħed it-tiġġielet jew ħanajdu hekk hija titkellem biex iġġib id-drittijiet tal-ħaddiema, l-ieħor qiegħed hemm faqda tal-università, Kumitat jinbidillek wara sentejn għax l-istudenti jinbidlu speċi għasafar tal-passa, ngħidilhom jiġu jagħmlu sentejn. Allura rrid noħloq speċi niċċa illi dinna laqda tal-Malti mhux għas-sentejn biss qiegħda qed hemmhekk għal kull min jiġi l-università anki jekk kont qabel ibqa' ipparteċipa fiha u naħseb illi dika għal mitni Kif nipprova nara iżjed il-livelli kollha tal-isfera, x'inti meta jiena llum għandha 50 sena bdejt nirrealizza li meta t-tifla li għandu 20 it-tajt xieħ, it-tajt għalija xieħ. Ġifiri, jissa daqden najdu ftit snin ilu. Ġifiri, għal-mitni laqda tal-Malti li bizzaza, u dek kien fattur importanti ħafna li jina Bdejt l-università kbir. Jiena bdejt l-università kelli diġà mhux kważi kelli 40 sena. Għallum meta bdejt nagħmilha ma' żgħażagħ ta' 18 għal dawk it-tliet snin, bdejt nifhem iż-żgħażagħ, bdejt nifhem x'inhu paċevil, għaliex iridu jmorru paċevil, x'in id-dinja tat-teknoloġija, jiena fit-teknoloġija ma nifhem assolutament xejn u kien joqogħdu jgħidu li ah, dan għadu ma daħalx iż-żejtun, dan għadu Imma mbagħad dina illi għandek iż-żgħażagħ miegħek. Kumitat kollu żgħażagħ, kumitat dik l-enerġija. Ngħid illi trid eh, bħala president eh, għandek rol daqsxejn differenti. Trid iżommilhom il-ħabel. Eh, dak kien xogħli. Nħallihom joħorġu bl-idejat, nħallihom jgħidu l-idejat, 99% kienu jkunu idejat tajbin. Allura xogħli kien li nevvalwa li huma l-iktar idejat illi jistgħu jkunu vijabbli u l-iktar li mhux ħajsiru u nżomm il-brejkijiet biex ma jitilqu li jiġri. Għalmuni nkun id-disciplinat fuq il-kumitat tiegħi stess, sforz ta' entużjażmu. Wara għaqda tal-Malti. bħala mod volontarju ma għamilt xejn iktar għaliex kif għadt huwa rol importanti fil-protezzjoni ċivili minn manager tal-relazzjonijiet pubbliċi u dik ukoll għalmitni l-għaqda tal-Malti illi sibta faċli biex mill-laqda tal-Malti nintegra bħala communicator u public relation officer fiħdan il-protezzjoni ċivili. Biss mbagħad minn manager spiċċa deputat direttur u fi żmien qasir għax irreżenja il-kap li kien hemm qabli sirtu koll id-direttur tal-protezzjoni ċivili. U meta tkun direttur tal-protezzjoni ċivili ma tantx jifdallek ħin biex la tikteb u lanqas tagħmel volontarjat. Biss jiena jgħal bil-25 sena servizz U jekk nirtira mis-servizz żgur illi nerġa' nagħmel xi ħaġa tal-volontarjat u nixtieq, nixtieq ħafna li nerġa' naqbad il-kitba kreattiva. Li nixtieq inselli għal kull min kien membru fil-kumitati tiegħi, ħan għajdlhom hekk tiegħi, Nirringrazzja lil Dr. Bernard Mikallef tal-opportunità li tani li għalkemm dak iż-żmien kont qiegħed nirreżisti għax ftit hemm ngħid li mnalla ħatta għaliex tatni esperjenza x'wara li għaddi żmien inti tevalwa ta' dik kienet esperjenza sabiħa. Nirringrazzja wkoll lil kull mineni dak iż-żmien biex inkunu nistgħu l-ħolma tal-għada timxi l-qudiem U ovvjament nirringrazzja l-kumitati ta' warajja u dawk li jatiritu jiġu biex jibqaw mizommu Din l-għaqda ħajja kif jistħoqqilha.